Eger şol birinjiden Afganistanda dogry düzgün hökümet karar kabul edýän bolsady, bular ýalak meseleler uzak wagtlaýyn sürmezdi. Bu meniň pikirim. Çünki men özüm demokratik döwletiň konstitusiýa sistemasynyň we döwlet strukturasynyň nähili işleýänini bilýän. bilýän-de. Hawa, häkim nähili karar berip bilýär, prokuror nälik karar berip bilýär, hawa, aklawjy nälik kararlar çykaryp bilýär, hawa, bu taýda garalawjy, aklawjy, meselem, türkmençe aýdamyzda aklawjy bar, garalawjy bar. Ýagny awkat bar, prokuror bar we sud bar, mähkemeçi. Ýagny bular nälik iş alyp barýar, polis nähili iş alyp barýar, hawa, bularyň borçnamalarynda näme bar, nähili hereket alnyp barylýar, halk hakyny talap etmedi diýip, Halky günäkär görkezmeli diýen kanun ýok. Meselem aýdaly bir sany toplum ýaşaýar. Şol adamlar hakyny talap edenok, şol adamlar haksyzlygy dile getirip aýdanok diýip, halkyň özüni günäkär görkezmeli diýen kanun ýok Konstitusiýada. Çünki Konstitusiýanyň kanuny maddalaryny gorajak diýip, döwlet edaralarynda iş wezipesini amala aşyrýan adamlar jogapkärçiligi öz üstüne alýarlar. Olaryň kanunynda, maddasynda ýazylgy däl ki, şu haksyzlyga şul adam ses çykarmady. Ýa haksyzlyk barada şul adam ses çykaryp aýtmady diýen kanun, madda ýok. Hawa, indi şeriat döwletine gelenimizde, şular ýalak hadysa, şular ýalak eden-etdilige, şular ýalak bikanunçylyga bir toplumy, bir milleti günäkär görkezip bolmaýar. Çünki ýörite kazylaryňyz we ýörite polisleriňiz we ýörite awkatlaryňyz we ýörite bu zatlara kelle agyrdany üçin aýlyk alýan adamlaryňyz bar. Indi gynansak-da, Talybandan wezipe almaklyk üçin, Talybanyň her bir sözüne Lepbeý seniň guluň diýmeklik üçin bu mesele bilen Talybany rahatsyz etmedik adamlar bar. We häzirki wagyt Talybanyň sözçüligini edip ýören bir giden oglanlar bar. Meselem, Talybanlaryň sözçüligini edýärler. Ýaýyn açýarlar, söz sözleýärler we Talybanlaryň sözçüligini edýärler. Meselem, halkyň berjek soraglaryny gysga bir şekilde jogaplaýarlar. Indi bu taýda nähilek toparlar bar? Talybany goraýan topar bar, Talybany ýigrenýän topar bar, ortada dertli adamlar bar. Gözüňe ýetirip gör. Indi iki sany hereket bar. Talybany ýigrenýän hereket, Talybany goraýan hereket, ortada başga ýene bir üçünji hereket bar. Bu nähilek hereket amala aşyrýar? özüni Talybany goraýan ýalak, goldaýan ýalak bolýar we o toparyň içine girýär. Ýagny Talybanlary goldaýan toparyň içine girýär. Çünki özüni Talybany goraýan ýalak, goldaýan ýalak görkezýär we olaryň içine girýär. Ýene birisi bar, Talybanlary ýigrenýän ýalak, Talybanyň sistemasyny ýigrenýän ýalak bolýar we Talybanlary ýigrenýän türkmenlerimiziň içine girýär. ýagny özüni talybanlara ýigrenýän ýalak görkezip olaryň içine girýär we iki topary iki taraplaýyn kontrol edýärler iki tarapdan olaryň düýbi bir ýöne düýbi bir maksat näme iki hereketi kontrola almaklyk olaryň düýbi bir ýöne düýbi bir şeýdip şu meseläni orta çykarmaýarlar doganjyklar çünki talybanyň sözcüligini edip ýörenler bar talybana garşy sögüp ýörenler bar we bul iki hereketi kontrola almak isleýän bir giden adamlar bar. Şu taýda biziň Türkmenistanlymyz näme bolduka diýip bilmeýänler oturyp diňläp oturandyr näme bolduka diýip. Şular ýalak bir hadysa bolupdyr. Mende eşdişimi aýdyn size. Biziň biziň bir sanak şol Afganistan marşakly agamyz Türkmenistanda biziň o saparymyza Türkmenbaşy döwründe neşe serişdesini oturdylar-a, ha, gereýin çekip, tirýek çekip, bar baýlygyny, malyny, mülküni tüsseden geçirdiler. Ýadyňyza düşýärmi şol jaýyny satdylar, öýüni satdylar, malyny, mülküni satdylar, heleýiniň gyzynyny satdylar, hemme zadyny satdylar, bilýäňmi, o narkomançylyk döwründe. Edil şolar ýalak bir agamyzam bar ekeni Afganystanda. Soňra bul agamyz zyndana düşüpdir ekeni. Bir şahsy meseleler boýunçamy, bilemok şol şahsy meselesi öýdýän şol. Bir şahsy dawa-jenjel meselesine görä zyndana düşýär we zyndanda bir sany peştuna sataşýar. Şo talibanlaryň adamsy bir peştuna sataşýar. A bunuň bilen dostlaşýar, dost-dogan bolýar we bunuň öýünde işlemäne başlaýar. Ýagny aýlyk, pulluk, günlük işlemäne başlaýar öýünde. Soňra bul agamyz öýüne gelip öz maşgalasyny hem şo taýak alyp gidýär. Ýa şo taýda işläp başlaýarlar. Şo peştunyň öýünde işleýär. Olam baý diýýär. Puly zady bar. Üç sanam aýaly bar diýýär öýtýän. Bilemok çynmy ýalanmy. Üç sanak aýalam bar öýdýän şoň. Şolar ýa puly bardyr-da üç sanak aýal saklaýandyr. Puluň bolmasa üç sanak aýal saklap bolmajagy bellä. Soňra Gul agamyzy öýünde işledýär. Puluny berýär, zat edýär we biziň agamyz bergä çümýär. Bilemok näçe bergä çümýär näçe alajak berejekleri bolýar. Eý şonda bul peştun näme diýýär maňa seniň puluň gerek däl diýýär. Eger rugsat berseň seniň gyzyň bilen nikalaşmak isleýän diýýär. Ýagny rugsat berseň gyzyň bilen nikalaşjak diýýär. Hawa ýaşy ýetende toý etjek öýlenjek diýýär. Maňa puluňam gerek däl bergiňem gerek däl diýýär. Eý şeýdip bular sözleşme kagyza gol çekişýärler. Ýagny gyzynyň akly başyna gelip durmuşa çykmaklyga karar beren wagty nika gyýyp toý etmeli adamlar bolýar. Şondan soňra biziň gyjygymyz buny islämok diýýär. Islämok diýip, buny töwerege ýaýýarlar, dogan-garyndaşlaryna ýaýýarlar, goňşularyna ýaýýarlar. Kakam meni şular ýalak bir sany peştuna durmuşa çykarmak isleýär. O, menem çykmak islämok, özümi öldürjek diýýär. Eý, bu taýdan goňşy-golamlary, dost-doganlary, garyndaş-kowumlary herekete geçýärler. Herekete geçýärler-dä, biz gyjygymyzy bu peştuna berjek däl diýýärler. Şonda bu peştun näme diýýär? Men onuň kakasy bile gepleşdim diýýär. Onuň kakasynyň beren sözi bar diýýär. Gidiň kakasyndan soraň diýýär. Kakasam näme diýýär? Gyz meniňki diýýär. Islänime berjek siz goşulmaň diýýär. Gyz meniňki gyzyň kakasy men diýýär. Siz näme goşulýaňyz diýýär. Siz näçe goşulýaňyz diýýär. Ýöne şonda-da biziň türkmenlerimiz aýak dirýärler, biziň türkmenlerimiz hereket edýärler we bu meseläni mähkemelik edýärler o syn edip gör. Bu meseläni mähkemelik edýärler, şonam başarypdyrlar integem bara. Gözden getirip gör, biziň türkmenlerimiz näme edýän bolsa şony başarypdyrlar. Şu meseläni mähkemä ertmekligi başarypdyrlar. Indi mähkeme gurulýar. Hawa, kazy çagyrýar bulary. Kakasam gelsin, ejesem gelsin, gyzam gelsin we gyzyna öýlenmek isleýän adamam gelsin, şaýatlaram gelsin diýýär. Hawa, şonda Hawa, kakasyndan soraýarlar, Sen muňa gyzymy berjek diýip söz berdiňmi? diýýär, Hawa diýýär. Gyzyňy berjek diýip söz berdiňmi muňa diýýär, kakasam Hawa diýýär. Ejesi bolsa men islämok ýok diýýär. We gyzam aýdýar men muňa barjakka özümi öldürin diýýär men şuňa barmaýan diýip. Onsoň Peştundan soraýar. Sen diýýär şuny almaklyk üçin şunuň bilen nika gyýdyňmy diýýär. Olam howwa diýýär. Men diýýär şunuň bilen nika gyýyşdyk diýýär. Onsoň şaýadyňy getir diýýär muňa. Şaýadyňy getir diýýär bir subut et diýýär sen şunuň bilen nika gyýanlygyň barada şu seniň aýalyň barada bir subut getir diýýär. Olam şaýat getirýär. Bu şaýatlaryňam beren jogaby Birinji şaýat näme diýýär? Biz agşam nika gyýdyk diýýär. Biz agşamara nika gyýdyk diýýär, men şaýatlyk etdim diýýär. Ýene birisi gündiz etdik diýýär. Ýagny gündizara nika gyýdylar diýýär. Ýagny şaýatlaryň sözleri iki çykýar. Şaýatlaryň sözleri iki çykýar we iki çykanlygy üçin bul adamyň ýalan şaýady kazyýete getirip, bul adamlara töhmet atyp, bu gyza adyny garalany üçin buny alty aýlap zyndana atýarlar. Ýagny şo biziň gyjygymyza öýlenmek isleýän adamyň özüni alty aýlyk zyndana atýarlar. We bu meseläni ýapýarlar. Gyzyň adynam tutmaýar. Sen töhmetçi, sen ýalançy diýýärler-de bul adamy zyndana atýarlar. Indi bul adam alty aý ýalyk zyndanda ýatýar. Bu meseleler ýapylýar. Bul aýdam alty aýdan soň zyndandan çykýar. We iki ýyldan soň, ýagny iki ýyl alty aýdan soň täzeden mähkemelik bolýarlar. Syn edip görüň. We biziň gyzjygymyz on dört ýaşaýar buňa deňeç. Hawa, iki ýyl alty aýdan soňra täzeden bu mesele gozganylýar. Biziň gyjyýymyzy çagyrýarlar, o öýlenmek isleýän peştuny çagyrýarlar we şonda hemmesine sorag berlende, biziň gyjyýymyz özümizi öldürjek diýýär, men şoňa barjak däl diýýär. Meniň ýaşym dolsa, başga bir öz türkmenime durmuşa çykjak diýýär. Onsoň bu peştun näme diýýär? Men bu gyzy hiç kime bermeýän diýýär. Bu meniň bilen ymam nikahly diýýär, men bermeýän. Eger diýýär, şuňa kim öýlense, şonam öldürjek diýýär. Ýagny şu biziň gyzjygymyza bir sany türkmen ýigidi öýlense, ýaşy ýetdikden soňra. Gyzam öldürjekmişin, gyzjygymyza öýlenen türkmen oglanam öldürjekmişin, şu peştun şolar ýalak gürleýärmişin. Şeýdip dawa turan wagty bu Talyban hökümediniň kazysy Gyýjygymyzy gorag altyna almaklyk üçin zyndana äkitýärler. Ýagny gyýjygymyzy gorag altyna almaklyk üçin. Iki kowum arasynda söweş turmazlyk üçin diýýär. Ýagny peştunlar bilen türkmenleriň arasynda bir gyz meselesinde birek-biregi öldürmesin, gyrmasyn, dawa-jenjel bolmasyn diýip gyýjygymyzy zyndana alyp gitýärler. Gyzjygymyz indi on dört ýaşynda zyndana atylýar, şu wagtam iki ýyldan bärem zyndanda. Oba, indi iki ýyldan bäri zyndanda bolsa bulam üçünji ýyly bolýar öýtýän onda şo zyndanda ýatanyna. Indi bu mesele çözülmeli çözüljek wagtlary şo döwürlerde hatda ölüm ýitimem bolýar. Oňa şu meseläni çözmeklik üçin ugrunda ylgap, şu meseläni çözmeklik üçin öňe düşen ýaşulular öldürilýär we şu meseläni bilýän adamlar, şu meselä goşulan adamlar ýuwaşlyk bilen şo iki ýyl alty aý bar-a, iki ýyl alty aý. Iki ýyl alty aýyň içinde tämizlenýär bular. Gözüňi getirip gör. Ýok edilýär. We köpüsi satyn alynýar. Köpüsi satyn alynýar, köpüsi ýok edilýär we bu günki gün biziň gyz-jigimizin zyndanda galmaklygyna sebäpkär bolýar. Indi oturyp bir zada syn edýän. Bular bu meseläni bu günki gün näme üçin gozgadylar? Özä marşakda. Syn edip görýäňizmi? Bu günki gün gozgadylar şony. Taýýarlyksyz bir, tejribesiz bir gystagly, gyr-gystagly ýagdaýda wideo çekdirýärler aýal doganymyza. Oba taýýarlyksyz, tejribesiz, maslahatlaşylmadyk, bir şekilde. Ýagny bular ýalak zatlar internet ulgamyna beriljek wagty oturylýar ilki. Sala salynýar, maslahatlaşylýar, aýdyljak sözler, aýdyljak zatlar, ediljek haýyşlar ara alyp maslahatlaşyp, wideo çekilip, egin-eşigiňe, geýen ýüzüňe, hemme zadyňa seredilýär. Meselem şol wideo çekmäkämiz ilki taýýarlanýas-a, dogry dälmi, ýuwunýas, ardynýas, Saçymyzy daraýas, egri-şiklemidi düzetýas, taýýarlanýas. Çünki näme etmeli wideo çekip internede ýüklemeli. Ýa wideo çekip birine ugratmaly. Emma bul wideo taýýarlyksyz bir gystagly ýagdaýda çekilen wideo özem aýdylan sözleriniň arasy kesilip kesilip kesilip sepleşdirilen. Göz öňe türkü. Bu şekilde bu wideony halk köpçüligiň içine atýarlar ugradýarlar. Indi aýdylmagyna görä, şo gelejeme haýsy wada bilen wideo çekdirdiler? Meselem, şo gelejemiň öýüne barypdyrlar, wideo çekdiripdirler, näme wada beripdirler? Şu wideony çekýän bir sanak ýaşulymyz bar, şoňa wideony ugradýas, şol adam siziň gyzyňyzy zyndandan çykaryp berýär diýýär. Bul aýal doganymyzam bolýar diýip, ýüzüni zadyny açyp, wideo çekýär. Çünki ol wideo internetde paýlaşylar diýip pikir edenok-a. Ol aýal doganymyz pikir edýär ki, meniň bu wideom bir sanac türkmene barýar, bul adam görýär, meseläni çözýär, gyzymy zyndandan çykaryp berýär. Düşünje bu. Ol internet platformasynda, Facebook, TikTok, u taýda, bu taýda, paýlaşylar diýip pikir edenok. Pikir edýär ki, bir adama barýar, bir adamyň eline barýar, ol adam wideony görýär, meseläni çözýär diýip düşünýär. Ýöne mesele nirden nirlerik gidýär, syn edýäňizmi? Çünki ortada pursatdan peýdalanyjylar bar. Gellejemiziň meselesini gozgap, ortada pursatdan peýdalananlar bar. Indi Talybany goldaýan tarap, Talybany ýigrenýän tarap, ortada pursatdan peýdalanyjylar biziň türkmenlerimiziň agzybirni bozmak isleýärler. Syn edýäňmi? Nähilek bir şekilde afganistanly türkmenlerimizi agzalalykda tutýarlar, görýäňizmi? Ýagny, agzybir bir toplumy nähilek bir şekilde bölýärler, görýäňiz dälmi? Indi gözüňize getirip görüň, bu meseläni gozgan adamlar, bu meseläni öňe süren adamlar şu wagtky wagt, häzirki wagt hemme kişini aýaga galdyrmaklygy başardylar. Tüweleme şol Afganistandaky türkmenlerimiz aýaklandy, wideo-da çekdiler, pikirnama aýtdylar, hemme zadam etdiler. Dogry dälmi? Tüweleme. Indi şu zatlar öz haýryna ulanmak isleýänler bar. Bu meniň pikirim. Meselem, şular ýalak meseläni orta sürdüler, şular ýalak meseläni türkmenlerimize görkezdiler, indi şular ýalak meseläni çözüp, türkmenlerimiziň öňünde gahryman bolmaly. Ýagny biziň türkmenlerimiziň ynamyny gazanmaly. Talibanlary, Talibany goldaýan türkmenleriň hem, Talibanlary ýigrenýän türkmenlerimiziň hem ynamyny ele alynmaly. Çünki bul gahryman boldy. Ullakan bir meseläni çözmekligi başardy. Düşünýäňiz dälmi? Çünki bu meseläni öňe çykardylar, bir giden adamyň ünsüni çekdiler, indi şu meseläni çözüp görkezýärler we biziň türkmenlerimiziň ynamyny gazanýarlar, goldawyny gazanýarlar. Talybanlary goldaýanlaryňam, talybanlary ýigrenýänleriňem. Düşünýäňiz dälmi? Şeýdip, türkmen toplumyny ele geçirmeli, türkmen toplumyny diýenini etdirmeli. Biziň türkmenlerimiz Allahdan başga, başga hiç kimiň diýenini etmeýär. Çünki biziň türkmenlerimiz Ylahy Kelimatullah ýolunda şehit bolýar. Biziň türkmenlerimiz hemişe pikirini aýtjakdyr. Sebäbi men oturyp syn edýän, Talybany goldaýanlar bar, Talybany ýigrenýänler bar. Syn edip gör, Talybany goldaýanlar bar, Talybany ýigrenýänler bar, pursatdan peýdalanyjylar bar. Dogry dälmi? Eý, bunuň içinde yslam dinini ýigrenýänlerem bar-a, şu wagt bularyňam eline pursat geçdi. Yslam dinini, şeriaty ýigrenýänler bar. Kimiň eline pursat geçdi? Türkmenistanyň hökümediniň eline pursat geçdi. Sebäbi Türkmenistanyň hökümedi dine garşy. Biziň aýal-gyzlarymyzyňam içinde bar-a şeriaty ýigrenip ýörenler, dogry dälmi? Bularyňam ellerine, bularyňam ekmegine ýag sürüldi. Ana şeriat näme edýär? Ana yslam dini näme edýär? Ana şeriat aýal-gyzlary zyndanda tutýar. Howwa, ana şeriat näme edýär diýýär. Şeýdip yslam dini ýigrendirýär. Şu wagt bulaňam ekmegine ýag sürüldi. Sen edýäň, bularam bar-a indi ortada şeriata sögüp ýörenler, yslama sögüp ýörenler, Allaha, pygambere, Kurana sögüp ýörenler bar-a Türkmenistanda. Indi bularyňam Ekmegine ýag sürüldi. Ana şeriat döwletinde ýaşaýan türkmenlerimize nähilek günde ýaşaýar. Ana şeriat näme edýär? Ana şeriatda adalat ýok. Ana şeriatda kada kanun ýok. Ana biziň aýal gyzlarymyz zyndanda ýatýar. On sekiz ýaşamadyk bir gyzjagaş zyndanda ýatyr. Syn edip gör. On sekiz ýaşly gyzyň aladasyny, meselesini çözüp bilmedik Talyban hökümedi gyzjygymyzy zyndanda tutýar. Gözeňe türkmen bir çaganyň meselesini çözüp bilenogou. Gözeňe türkmen bir çaganyň meselesini çözüp bilmän biziň gyjygymyzy zyndanda tutýar. Eý çaganyň meselesini çözüp bilmeýän adamlar başgalaryň meselesini nädip çözsünler meselem. Hü? Çaganyň meselesini çözüp bilmeýän adamlar Şo zatlaryň meselesi nädip çözsünler-ow bular? Hä, şo şekilde düşüň ekeni. Şo şekilde bularyň kazylary, bularyň kada-kanunlary, bu zatlary işli alyp barýan adamlary şo şekilde düşük düşünjede ekeni. Şo meseläni çözmeklikden geçen, zyndana basyp rahatlanmaklygy karar edinenler. Kelle agyrtmak islemeýärler. Sebäbi bu zatlary çözmeklik üçin kelle agyrtmaly-da. Birgiden dialoglary gozgamaly, birgiden meseleleri gozgamaly. Hawa. Syn edip gör. On sekiz ýaşamadyk gyz maşgalanyň meselesini çözüp bilmedik bu Talyban hökümedi başga meseleleri nädip çözsün? Bäş ýyldan bäri şolar ýönetýär, dogry däl, bäş ýyldan bäri şeriaty nyzamy diýip ýönetip ýörler. Häzir şolara kapyr diýseň, ýa şeriaty ulanýaňyz diýseň ejeň maňlaýyňdan gurşun berer, dogry dälmi? Şolaryň hiç birisi aýtmaýar bizler şeriaty ulanyp otyrys. Hawa bizler iliň gözünde iliň gözünde musulman. Iliň il üçin il üçin musulman özümiz üçin mynafyk diýmeýär şolar. Dogry däl biz alhamdullah musulman diýer bizler şeriatyň kada kanunyny dogry düzgün ýöredýäs diýer. Ýöne biziň gözümizde ulanýar şolar dogry dälmi biz üçin şolar ulanýar ýöne olar üçin ulanmaklyk däl. Olar dogryny edýäs diýýä. Olar boýun almaýa buny. Häzir indi oturda kellämi işle, kelläňizi işlediň da meselem şu meseleler çözüldi. Dogrudan şu mesele çözüldi. Gyjymyzyň bigünädigi subut edildi we gyjymyz azatlyga çykdy. Dogurdamy? Indi gyjymyzy zyndanda tutan adamlara, şu karary beren kazylara, Kim çäre görmeli? Meselem. Çünki gyjygimiz bigünä ýagdaýda iki ýyllap zyndanda ýatdy. Bu gyjygimiziň iki ýyllap zyndanda bigünä ýatmaklygyna sebäp bolan adamlar, kazylar, hawa, bular, bular näme jeza berilmelilämi bulara? Talyban hökümeti bilmeýändir öýdýäňizmi bu zatlary? Bir adamy zyndanda tutmaklyk üçin Talybanyň hökümetiniň düýbüne habar berilýär. Olar öz kellesi boýunça hereket etmeýär, sebäbi erte birun jogap bermeli-ä, meselem häzir şu mesele açyga çyksa, gyjygymyz bigünä bolup çyksa, gyjygymyzy zyndanda tutan adamlar, şo suda gatnaşan adamlar, şo karary beren adamlara çäre görülýär. Bul adamlara çäre görülen wagty bul adamlaryň delosy, eden işi Talyban hökümediniň eline barýar. we Taliban hökümedi türkmenlerimiziň öňünde günäkär bolýar. Türkmenlerimiziň öňünde günäkär bolýar we tazminat dawasy açylýar. Ýagny Taliban hökümedi biziň türkmenlerimize kysas hakkyny bermeli bolýar. Kysas hakky. Pul islese pul, kysas hakkyny islese kysas hakky bermeli bolunýar. Buny ederlermi? Meselem, biziň gyjyýmyzy zyndanda tutan adamlara jeza berlermi? ýa pul tölemeli, ýa-da kysas, zyndana atylmaly bolýar. Kazylar, şaýatlar, şol işe baş goşanlar, gyýjygymyzy almak isleýän adamlar, bular zyndana girmeli bolýar. Çünki biziň gyýjygymyzy iki ýyllap bigünä zyndanda tutdular. Indi Talyban hökümeti şeriatyň kanunyny uýgularmy, meselem? Şeriatda bar şol, kysas hakky bar şeriatda. Biziň gyýjygymyzy zyndanda tutan adamlara Şo meselä el atan adamlara, jenaýatkär adamlara ýa pul töletmeli bolýar, ýa-da bulary zyndana atmaly bolýar. Çünki biz, biziň gyjygymyzyň kysas haky bar. Biziň gyjygymyzyň iki ýyllap ömrüni mahrum etdiler. Erkinligini aldylar. Adam kesel diýýär özem. Kesel o, gyz maşgala kesel. Jany beren Alla, almagam bilen Alla. Gel aýdaly biziň gyjygymyz azatlygy görmän öli gitdi-da. Bunuň bedelini kim ödemeli? Bunuň bedeli bar. O gyzyň azatlygyny mahrum etdiler, ene-ata söýgüsinden mahrum etdiler, dost-dogan gatnaşygyndan mahrum etdiler, biziň gyzjygymyzy zyndanda tutdular, dogry dämi, onuň ömrüni ýakdylar. Bunuň bu durmuşyny kim gaýtaryp bermeli? Bizi bagyşlaň, biz bilmändiris, ýalňyşlyk bolupdyr diýmelimi? Hä? Şonuň utrin Taliban hökümedi bu meselä nähile seretjegini men bilmeýän. We biziň gyjygimize azatlyk beriljekmi, berilmejekmi, onam bilmeýän doganjyklarym. Çünki öňdengörüji Allah. Allatagalla Adam ale Adam alaýhyssalamy ýaradan wagty, Perişdelere sežde etdirýär. We perişdelere sorag berýär başda. Diýýär ki, men ýer ýüzüne halypa ýaratjak diýýär, adam ýaratjak diýýär. Şonda perişdeler soraýar, Allahym diýýär, biz saňa ybadat edýäs, biz seni öwýäs diýýär. Sen diýýär ýer ýüzünde gan dökjek, bozgunçylyk etjek, birek biregi öldürjek zat ýaratmak isleýäňmi diýýär. Allatagalla näme diýýär, men siziň bilmedikleriňizi bilýän diýýär. Size diýýär, emr beren wagtym, Adam alaýhyssalama sežde ediň diýýär. Şonda şeýtan sežde etmeýär. Şonda şeýtan etmeýär. Çünki men-menlik edýär. Men diýýär, men, men otdan ýaradyldym diýýär. Bul toprakdan ýaradyldy diýýär. Men muňa sežde etmeýän diýýär. Şonuň üçin bizlere türkmen diýýärler, men, men-menlik edýär. Imanlyk etmeli şonuň üçin. Men-menlik etmeli däl, imanlyk etmeli doganjyklarym. Türk iman men diýmeli, türk iman. Men-menlik etmeli däl, türkmen, türkmen diýýäňä men-menlik edýäs, bizi men-menlikden urýarlar. Men-menlikden urýarlar. Aý, men ony etdim, aý, men muny etdim, aý, men muny edip ýörün, sen näme edip bilýäň, sen näme başarýaň diýýärler-ä, men-menlik edýäris-de. Men-menlik etmeli däl, doganjyklarym, Kuran okamaly, Kuran! Hemme zatlar ýasama, hemme zatlar bizi güýmemeli. Din yslamdan uzak tutmaly, Kurandan uzak tutmaly. Bizi dawa-jenjeller bilen güýmemeli. Hawa, şonda alak doganjyklaryň aýdyljak köp zatlary bar. Aýdyljak, goýuljak köp zatlary bar doganlar. Hady bakalym göreli şu wagt birgiden adamlar neme edýär? Tüweleme hereket edýärler, ugrunda ylgaýarlar. Hawa. Ýöne men bir zady enaýy gördüme. Şu Afganystanyň içinde haýyr-sahawat edip ýören bir adam bar. Haýyr-sahawat dernegi diýip, ol Türkmenistandan kömek geldi diýip, biziň garyp-gasar türkmenlerimizi görkezip, aýal-gyzlarymyzy görkezip, o garyp-gasar, ýetim zatlary gürledip, olara doga-dileg etdirip, olary agladyp, wideo paýlaşyp ýören bir haýyr-sahawat dernegi işini amala aşyrýan birisi-hä bar şol Afganystanyň içinde. Oba bularyň o wideosyny hem görýäs bizler eý türkmenlerimiz ýaman garyp ekeni ýaman kyn günde ýaşaýan ekenleri oba bir döwüm çörege zar ekeni diýip bizlerem gynanyp oturýas şolaň şoň goýýan wideosyny görüp iň bolmanda şol adam gürlemäne ukyply ekeni gürlemäne gürletmäne oba doga dileg etdirmäne äkelen sadakasyny doga dilege çalyşmana ukyply ekeni ýagny edýän sadakasyny doga dilege çalyşýar Meselem, saňa sadaka berýär, Allahdan doga-dileg etdirýär we seniň bilen şeýdip alyş-beriş edýär. Gözüňe tükür, alyş-beriş edýär seniň bilen. Ýagny, saňa getirip beren sadakasyny doga-dilege çalyşýar. Görýäň dämi, hiç kim boşuna çöp başyny gymyldatmaýar. Syn edip görüň, bu zamanda hiç kim boşuna çöp başyny gymyldatmaýar. Hökmany suratda garşylygyna bir zat isleýändir, bir zatlardan hantamadyr. Ýa doga-dileg etdirer, Ýa-da garşylykly saňa bir işini etdirer. Hökman bir zat etdirer. Şolar ýalak wideo paýlaşýarlar we bir giden tiktokerlerňiz bar. Iň bärkisi şol Murady Murady diýip birisi bar. Kary Muradymy, Murady Karymy diýip bir sanak ýaşulyňyz bar Marçakda. Şol wideo paýlaşýar tiktok kanalynda. Şol türkmenistanly hökümetden närazy bir giden aýal-gyzlaryň, bir giden adamlaryň kösenýän adamlaryň wideosyny paýlaşýar bilýän bolsaň. Murady Kary Muradymy nämemi diýip birisi bar. Şo Türkmenistanyň içinde hökümetden haýyşt edip kynçylygyny aýdyp wideo goýýan adamlaryň wideosyny alyp öz platformasynda paýlaşýar şo Murady diýip. Şolar ýalak ýaşulularymyz gidip şo gelejemizi taýýarlykly bir şekilde tejribeli bir şekilde wideo çekdiren bolsalar we öz platformalarynda paýlaşan bolsalar ýagny Marçakdaky türkmenlerimiziň blogerleriniň platformasynda paýlaşylan bolsa onda gaty gowy bolardy. Ýagny Afganystanyň içindäki tiktokeriňiz blogeriňiz şolar ýalak wideony paýlaşan bolsa gaty gowy bolardy. Syn edip gör onsoň bizler şolaryň platformasyndan alardyk öz pikirimizi aýdyp bizem goşant goşardyk. Ýöne syn edip görüň bularyň haýyr sawabat dernekçisi, bularyň Afganystanyň içindäki tiktokeri, bular ýalak wideo paýlaşyp ýören adamlary bu gellejemiziň ardyny derdini paýlaşmazdy. Syn edip görýäňizmi? Näme üçin ýurt daşyndakylara paýlaşdyrdy? Syn edip görýäňmi bu zatlary? Ýagny aýdyljak zatlar kän doganjyk gör. Ýogsam şol adamlar Afganystanyň içinde oturan ýerinde Türkmenistandaky kynçylyklary paýlaşýarlar. Ýagny şolar Afganystanyň içinde otyrlar, Marçakda otyrlar, Türkmenistandaky kynçylyklary paýlaşyp otyrlar. Buny Türkmenistanyň hökümetem görüp otyr. Ýöne bu gezek syn edip gör, Türkmenistanyň hökümeti näme diýýändir? Sen bu günki gün meniň götümi açdyň diýýär. Men-de siziň götüňizi açjan diýýän, seret diýýär. Men-de siziň götüňizi açjan diýýär. Sen diýýär meň götümi açyp otyň diýýär. Türkmenistandaky kynçylyklary aýdýan aýal-gyzlaryň wideosyny paýlaşyp otyň diýýär. Hawa, saňa wideoňy aýyr diýip aýtdyk diýýär. Sen ýöne wideolaryňy aýyrmadyň diýýär. Bu gezek özüňden çykdymy diýýär. Senem arçakdan, bu aýal doganymyzam arçakdan, bu mesele-de arçakdan. Syn edýäňmi? Özüňde-de bar eken-ä kemçilik diýýär. Sen näme üçin hakyňy talap edip, bu gellejaňyň arzyny aýtdyryp, öz platformaňda paýlaşmadyň diýýär. Syn edýäňmi? Nähilek getirip püf noktadan urýar. Sen ilki öz meseläňi çöz diýýär. Meniň meseläme goşulýançaň, ilki öz meseläňi çöz diýýär. Syn edýäňmi? Gör nälik taktika ulanýarlar. Ana şonalak doganjyklarym bar. Bu taýda intew meň aýtjak köp zatlarym bar. Aýtsam aýdybermeli men oturyp. Aýbo. Şah Mesut hoş geldiň Şah Mesut. Hoş bulduk agam. Salam aleyk agam. Aýagyşym bar haýyr barmy? Meň aýdanlaryma näme diýdiň?
Näme diýin meňe ýürekden aýdyp otyryň bir lemmer aýtja saňa.
Dogrudyr diýip pikir edýäňmi meň aýdanlarym? Bilis türkmen dogry aýtja saňa. Hemmesini.
Şu bizler şu zatlary aýdyp aýdyp türkmen doganlarymyza syýasaty, dini, hemme zady, hilegärçiligi, berilýän namýoklary, indi bul türkmen dilinde aýdan wagtymyz saňa neme berýär, duýduryş berilýär da, saňa duýduryş berýär, öý diýýär, sen diýýär Türkmenistanyň meselesini paýlaşýaň diýýär. Hawa, a din diýýäň, yslam diýýäň, şeriat diýýäň diýýär, o adalat isleýän diýýäň. Meniň götümi atyp otyň diýýär. Ýöne seniň özüňde-de mesele bar diýýär ene. Seniň goltuňda meseläň bar. Çöz şony diýýär. Gerek çözüp görkez diýýär şony. Olar ýalak duýduryp jiberiýär bular. Çünki bular hemme zady bilýär. Meselem şol Afganistan Hyrat bar ýa Hyratda Türkmenistanyň ilçihanasy bar. Türkmenistanyň ilçihanasynyň içinde ähli welaýatdaky türkmenlerimiziň habary bar. Ähli zady dialog edip ýazyp oturýar bular. Çünki siziň üstüňizde işläp otyra. Olar bilýär, türkmenlerimiziň ýaşaýan haýsy obasynda näme bolup dur, nämeler bolman dur, nämeler bar, nämeler ýok, nähilek meseleleri bar, nähilek dawa-jenjelleri bar, nähilek kemçilikleri bar, nähilek kynçylyklary bar. Bu zatlary öwrenip, habar berip otyrlar-a içeri. Sebäbi olar Murada duýduryş berdiler, Öý, Murady, aýyr wideoňy diýdiler. Murada aýtdylar ol, Wideoňy aýyr diýdi. Ýöne aýyrmady olam, soň-a aýrypdyr ekeni. Murady kary diýip bir nemämiz bar a mollamyz. Dogry. Wideomy aýyrjak gel diýdi, ýöne wideosyny aýyrdypdyrlar, wideosyny aýyrdypdyr ekeni. Diriliş näme wideo görmädim kalda. Siz bileňizokmy bolup duran zatlary?
Bilmä bilýär sen diriliş onda wideony sen görmädim.
Şol Murady e, diýip birisi Türkmenistan barada bir wideo goýdy. O. Soňra duýduryş berdiler. Wideony aýyr diýdiler buňa. Wideony aýyrsyn diýdiler. O-da aýyrjak gel diýdi, aýyrjak gel diýdi. Onsoň buňa ýene-de haýyşt etdiler, soň haýyşt etdiler muňa, wideolaňy aýyr diýdiler. Bu-da aýyrmady. Soň Sapar Türkmen diýip bir ýigdimiz bar, bulam Marşakdaky toprak meselesini gozgady. Olam toprak meselesini gozgady. I, syn edip görseň, Marşakda Hemä Türkmenistan barada wideo paýlaşylyp oty, hemem Türkmenistan topragymyzy aldy diýip ýaýyn açylyp oty, adamlar oýanyp otydy. Eý tarpa näme boldy? Marçakdan şu mesele çykdy, ýylan kömelek ýalak bolup şu meseläni ýüze çykardylar syn etdiňmi? Şunça ýyldan soň şu meseläni ýüze çykardylar bökdür ýegedänim. We Türkmenistandan siziň ünsüňizi sowdular. Bu meniň syýasy garaýşym. Dogry. Şükür ede şa.
Dogry diýýärsiň derleş.
Ýagny soňundan bu taýda köp zatlar bar, sebäbi o zatlar aşakdan gidip otyr. Oýa.
Birleş hoca, bir jagadan hem habaryň barmy Birleş?
Haýsy gyz başda? Marçakdan bir gyz jagaz. Ýa alada soran. Zindanda ýatanmy? Hawa.
Oba ba ba habarym bar.
Eşden ýokmy onuň näme bolany? Ýok eşdem ýok näme bolupdyr? Eşdemiz ýok, ýaman paýlaş şolara wideony. Ee, Sen tu- e, sen Afgan

Hawa şol oba bir zada bolup dur öze men oturyp syn edyan şo Magtjak obada bir zatlara bolya Türkmenistan tarap toprak aldy diyyaler Türkmenistan hökümedi halkyny gynap otyr diyip video paylaşyalar I şo Magtjakdan şu mesele yüze çykya yani biziň bir gyzjigimizi zyndana atypdyr eken talibanlar o meselede şu Magtjakdan çykya men aydyan şu Magtjak obasynyň üstünde siyasy bir el gol bamka diyyan mara. Oturyp pikir edýän. Bir syýasy el goýul banka diýýän şu isle isleme bar çünki pul bar da pul bar sebäbi e, şu marçaklaryň käbir baýlary Türkmenistandan salýarka benzin getirýär. Düşündin? Hmm. Salýarka benzin Ondan daşary e, Hyratda da bar şol Türkmenistandan suwuklandyrylan gaz getirýärler. Ol gaz balon bar-a. gaz getirýärler, sowuklandyrylan gaz balon, solýarka, benzin getirýärler we şuňa meňzeş zat getirip satýarlar, bu baýlygyňyz bar siziň. Bular Hyratdan e, rugsatnama alýarlar, kepilnama alýarlar Türkmenistana giriş-çykyş ýapmaklyk üçin, söwda-satyk etmeklik üçin Hyratdaky Türkmenistanyň ilçihanasy rugsatnama berýär bulara. Hatda Aşgabatda okap ýören peştunlaram bar, türkmenlerem bar, Aşgabatda uniwersitetde okap ýörenler. Bularda şo rugsatnama berýär, tassyklaýar şeýdip, ta Türkmenistana girip çykmagyny tassyklaýar şo Türkmenistana. Hawa. Şonuň üçinem olar bilýär sebäbi sen Hyratdaky ilçihana baran wagtyň isle-isleme sizden soralýar, Hawa, nähilek, ogluňyz nähilek? Näme kemçilikler bar, näme aladaňyz bar, gowçulykmy zat diýen bolsa, Aý, ýagdaýymyz-a gowy däl, mana, goňşy obadan biriniň gyzjagazyny zyndana atdylar, şular ýaly meselämiz bar diýýän bolýanam, bular ýazyp alyp goýýarlar şony, hä, Marçakdan pylan köçeden pylanlaryň gyzyny talybanlar zyndana atypdyr, pylan sebäpden diýip, ýazýarlar, doldurýarlar, ýygnak goýýarlar. Material toplaýarlar, bilýäňmi? Şonda alyp doganlar bar-a. Bular adam gepletmäne ukyply ol. Bu ýaman gowy gepledýärler. Ýörite okadylýar-da bul ugrundan. Alagaý doganjyklar, maňa hüşgär boluň, häzir boluň haýyşdym. Döwlet galkyp daş ýarana bagtyňyz diýýär. Şol oturyn, Kuran okaň. Kuran okaň, Kuran okaň, Allaha emanat boluň doganjyklaryň. Görüşýänçä. Sag boluň onda. Men ýaýyň öçürýän.